Sou, gudde Moien léif Kanner, ech begréissen iech hei um Krautmaart. Dir gesitt ech hu kee Mask op, dat ass well ech hei quasi leng stinn dobaussen an der frëscher Loft. Voilà, da giff ech meng Kamera hei dréinen a mat iech dee Wee goen, deen dir normalerweis gaange wiert, wa mer net a Covid-Zäite wieren. Da gesitt der nach eng Kéier déi Geliese Bréck an da gi mer hei laanscht d'Säit vum Chambersgebai. Hei ass den Entréesberäich, do gesi mer de Marc, deen hei an der Chamber schafft. Voilà, hei ass dann normalerweis esou e klenge Sécherheetscheck wéi um Flughafen, fir wann ee erop op d'Tribün geet. Dat gesi mer da gläich vu bannen. Hei ass dann eng Dier, da gi mer mol kucken, wat do ass. A gesitt, dat ass e bësse wéi an der Schoul. Iessen an Drénken am Sall ass verbueden. An da si mer hei am grousse Sall vun der Chamber, der Salle Plenière, déi ass natierlech elo ganz eidel, well d'Deputéierte si jo net do. D'Deputéierte sëtze jo an enger Videokonferenz mat Iech zesummen. Jo, mir sëtzen hei an der Salle plénière. Ech war jo virdru mat Iech eragaangen. An ech sëtzen hei op der Plaz vun engem Deputéierten. Déi Plaz ass normalerweis fir den Deputéierte reservéiert. A Visiteuren daerfe just ausnamsweis drop sëtze goen. Wa mir elo alleguer hei gewiescht wieren an normalen Zäiten, dann hätten hei d'Kanner kënne sëtzen oder Dir hätt kënnen hei sëtzen op der Plaz, wou dann normalerweis d'Deputéierten Plaz huelen während enger Sitzung. Deen Aarbechtsplaz gesäit aus, do hunn een klengen Dësch, do ass och e Computer an ganz wichteg ass hei de Mikro, wou een dann dra schwätzt, fir sech dann hei verständlech ze maachen. Deen ass elo aus. Wann eng rout Lut ugeet, dann ass de Mikro prett, fir datt ee kann dra schwätzen. Hei am Sall ass nach interessant fir ze gesinn, hannert mir d'Tribün vun de Visiteuren. Dat heescht, wann Dir normal an d'Chamber kommt, Da gitt Der jo en anere Wee fir hei an de Sall an da kommt Der uewen op eng Tribün, wou Der kënnt Plaz huelen an dann nokucken an nolauschteren, wat hei an der Chamber an enger Sitzung geschitt. An dann hei am Sall sinn net nëmmen d'Deputéierten, do sëtzen och d'Vertrieder vun der Regierung ënnert deem grouse Bild dohannen um aneren Enn vum vun dësem Sall. Ënnert dem Bild vum Grand-Duc, do sëtzen d'Minister, dat heescht d'Vertrieder vun der Regierung, fir da sech unzelauschteren, wat d'Deputéierten ze soen hunn oder och op hir Froen ze beäntwerten, wat ganz wichteg ass. Beim Zuch vun der Demokratie geet et do drëm, datt d'Kanner emol eng Kéier op déi Plaz kommen, wou déi wichteg Entscheedunge fir d'Lëtzebuerger Land geholl ginn, wou och diskutéiert gëtt, wou gestridde gëtt, a fir an eng Plaz hinner ze kommen, wou een normalerweis net erakënnt, ausser et kuckt ee vläicht iwwert d'Tëlee déi Sitzungen oder et kënnt een als Visiteur, mä da sëtzt een uewen op der Tribün, déi hannert mer ass, an kritt een natierlech net esou vill mat, wéi wann ee wierklech hei an dem Sall selwer ass an d'Geleeënheet ass, beim Zoo vun der Demokratie och mat den Deputéierte selwer ze schwätzen. Well wann Dir nämlech als Visiteur an d'Chamber kommt, Dir sëtzt do uewen op der Tribün vun de Besicher, dann däerft Dir net matschwätzen an Dir däerft och keng Froe stellen, mee beim Zuch vun der Demokratie, do kënnt Der dat maachen, well d'Deputéierte komme jo bei Iech, dëst Joer da virtuell iwwer eng Videoskonferenz, Dir kënnt mat hinne schwätzen, Dir kënnt hinne Froe stellen, Dir kënnt mat him diskutéieren an Dir kënnt him och Propositiounen maachen, wat an enger normaler Chamberssitzung leider net méiglech ass. Ah, do sëtzt den Här Oetjen, President vun der Chamber. Voilà, an ech wäert elo d'Kamera erëm eng Kéier ëmstellen an da mäin Handy virun hie stellen an da kann hien Iech begréissen. Voilà, sou, da kucken, ob dat elo sou geet. Voilà, ech menge lo sidd der den Här Oetjen gutt op senger Plaz an da ginn ech him d'Wuert weider.
Léif Kanner, léif Enseignanten, léif Deputéiert, fir d'éischt emol ee schéine gudde Moien. Ech sinn immens frou, datt ech Iech och dëst Jor, och wann dat op enger anerer Manéier ass, ganz häerzlech an der Chamber ka begréissen. Den Zuch vun der Demokratie fiert dës Joer leider net op de Schinnen, mee rullt awer digital.
Merci dat dir iech Zäit huelt fir mat eis ze schwätzen, awer virun allem eis nozelauschteren wat mir um Häerz hunn. Eise Wonsch ass et e Schoulgaart um Daach vun eiser Schoul ze hunn. Eise Projet soll all Kand erlaben an der frescher Loft ze sinn awer och d'Natur an de verschiddene Joreszäite méi bewosst ze erliewen. Sou stelle mir eis d'Schoulgaart vir. Hei wëlle mer eng Trap man. Hei ass dann e Wee mat aus Kiiss, mat Beem a Bänken, fir sech ze relaxéieren. Dir wësst awer och, dass et do Prozeduren ginn an dass een net einfach esou kann e Schoulgaart op en Daach vun engem Haus bauen. Ech weess net, awéiwäit dass dat scho mat der Gemeng ofgekläert ass. Mee nach eng Kéier, Mir hëllefe ganz gär. De Marc huet dat gesot, de Marc Spautz. Mee ech mengen, dat kann e bëssen daueren. Jo, ech wollt
Här Jean, ech wëllt emol fir d'éischt Merci soen, well dat do ass e Projet, deen Der ausgeschafft hutt, an d'Joffer huet et elo nach eng Kéier ënnerstrach, wou Der selwer am Fong net méi kënnt dovir profitéieren, mee dass et drëm geet, fir déi hannert Äerch kommen, dass déi domat eppes hunn. Domat e Beweis, dass Der net nëmmen un Äerch geduecht hutt, mee och un alleguerten déi aner, déi do an der Schoul sinn. Dofir Äerch alleguerten e grousse Merci an och zesumme mat Ärer Joffer, dass Der och déi Maquette gemaach hutt, dass Der dat alles bis an den Detail ausgeschafft huet, well dann ass et och dono méi einfach eppes ze realiséieren, wann ee sech Gedanke gemat huet bis zum Schluss. An dofir kënnt Der houfereg sinn op dat wat Der do gemat hutt an ech kann Äech just dofir felicitéieren.
Mir huet et mega gefall, dass Dir esou gutt nogelauschert hutt. Also merci. Mir huet et gefall, dass Dir ons sou gelauschtert hutt an dass mir ons Meenung kéinte soen. Mir huet et gefall, dat mir ons Meenung soe konnten an dat Dir ons zougehéiert hutt. Merci. Politiker huet grouss Oueren, well e soll nolauschteren, grouss Aen, well e soll kucken, wat alles passéiert, En grousse Mond, well e soll schwätzen. Eng Auer, well en ëmmer pünktlech soll kommen. An eng Krawatt, well et sech esou gehéiert.

Ech hu grouss Oueren, ech hu grouss Guckelcher, ech hunn ee grousse Mond. Ech hunn just leider normalerweis keng Krawatt un. Ech wollt Iech awer just soen, ech man dat just haut, well normalerweis brauch ee keng Krawatt fir ee Politiker ze sinn. Also ech fannen den éischte Schrëtt wär, datt mer eng Séch sollten hunn, mat der Gemeng schwätzen, wou mer de Schaf sollten histellen. Ok, wou de Schaf hikënnt, einfach mat der Gemeng mol schwätzen. Jo, wëllt der soss nach eppes soen? Jo, mir missten och mat der Gemeng schwätzen, wéini mer dat bauen. Mhm.
An och wéini et opgëtt. Jo. Fannen mir missen och mat der Gemengschaftssaal awer och mat de Supermarchéen. Jo genau. Well mer wann déi ons gutt keng Iesswueren ginn dann jo brauch mer am Fong guer net unzefänken well da muss een déi ganz Zäit akafen goen. Jo an dat ass jo net Sënn vun deem ganzen, et ass jo anescht geduecht. A mir kéinten och nach Vir, also mir kéinten och nach wielen, dann wien dat wëll a wien net.
Wann de Chef dohinner kënnt, da maache mer en dohin a wann der manner wielen, da kommt en net dohin oder kommt op eng aner Plaz, wou mer d'Stroossen oder soss iergendwou hinnen.
Genau, dass Der ofstëmmt, wou de Schaf da schlussendlech hikënnt. Et muss och een ëmmer kucke goen, ob nach Saachen dra sinn an de Schaf. Also ëmmer owes, dass een ee kucke geet, ob nach e puer Saachen dra sinn oder Banannen, déi faul sinn oder sou. Also ech muss dem Charel do och e bësse Recht ginn. Ech denken och, dass et eigentlech flott wier, fir emol an engem, an enger éischter Phas eben e Schaf ze maache vu Kanner fir Kanner. An well déi Grouss, déi kréien och schonn op villen anere Plazen awer gutt gehollef. An Ech mengen, et wier och ganz wichteg, well Der, et hat elo ee vun Iech gesot, vun esou engem Plaz, wou een d'Saachen da kann ofginn, dass Der dat och géift kucke mat der Gemeng, fir dat ze organiséieren an dass och do een Iech hëlleft, do erauszesichen, wat an de Schaf eben drakënnt. Well soss, et ass jo awer e bëssen Aarbecht a wann Dir dat nach musst maachen, da bleift awer net méi vill Zäit fir ze schwammen an de Saxophon an den Theater an den Zirkus, ne? Duerfir, ech, Der däerft. Dir däerft net ze vill grouss gesinn, mengen ech. Dofir braucht Der Hëllef. An dat ass eppes, wou mir Iech kënnen hëllefen, fir eebe mat der Gemeng ze kucken, wéi een dat dote kéint organiséieren. Mir hunn elo eng Spillplaz entworf, wou all d'Kanner kënne zesumme spillen, egal ob si am Rollstull sëtzen oder soss eng aner Behënnerung. D'Spillplaz erklären.

wou all Kand kann drop liesen, wat op der Spillplaz ass. Hei steet Moien op anere Sproochen an op Bäischrëft. Mir schwätze mat de Kanner vum Bartrenger Kannergemengerot an erklären hinnen, firwat et eis wichteg wier, esou eng Spillplaz ze hunn. Wier et méiglech, e Gesetz ze maachen, datt an all Duerf oder Stad esou eng Spillplaz wier, wou och behënnert Kanner kënne matspillen? Kënnt Dir eis hëllefen, datt esou eng Spillplaz an eisem Land gebaut gëtt? Ech mengen, datt de Problem, deen Dir opgeworf hutt, e ganz wichtegen ass. dass mer deen awer vläit net mat engem Gesetz léisen, well et menger Meenung no net vu schlechtem Wëllen ass, dass esou Spillplazen haut nach net do sinn, mee dass, well mer vläit alleguerten ze wéineg dorunner denken. An et ass gutt, dass Dir eis dorunner erënnert. An dee Message, deen Dir eis elo ginn hutt, Déi wäerten d'Martine an ech op déi Plaze mathuelen, wou et muss sinn, fir dass wierklech an Zukunft och probéiert gëtt, wa mer nei Spillplaze plangen, dass dann och wierklech och dru geduecht gëtt, fir déi Kanner ze integréieren, déi eng Beeinträchtegung hunn, déi en Handicap hunn. Ech mengen, dass dat ganz, ganz wichteg ass. Kann ech Iech eng Idee proposéieren? Dir hutt jo bestëmmt schonn héieren oder vläit och gesinn bei Iech an der Gemeng, dass d'Gemeng seet, mir sinn eng Fairtrade-Gemeng, dat heescht, mir kafen en Orangejus oder Banannen, déi fair gehandelt sinn, oder mir sinn eng Klimaschutzgemeng, dat heescht, mir sinn eng Gemeng, déi besonnesch gutt oppasst op de Klimaschutz oder op den Naturschutz. Dat sinn dat nennt een e Label, deen eng Gemeng kritt. Dat ass ewéi eng Etikett, déi ee sech da kann oppechen a soen, ah, ech respektéieren d'Natur oder d'Klima, da kréien ech déi Etikett. Vläicht wär et jo och eng Idee, fir esou eng Etikett oder esou e Label ze erfanne fir Spillplazen, wou ee seet, dat do si Spillplazen, Déi do Spillplaz, déi ass zertifizéiert, déi ass och gëeegent fir fir Kanner, déi zum Beispill an engem Rollstull sinn oder Kanner, déi net gutt gesinn. An esou kënnen dann d'Gemengen ëmmer no bausse weisen, majo mir als Gemeng, mir passen op esou Saachen op. Wär dat eng Idee?
Jo, dat kléngt gutt. Dir kënnt mer eng Stickerfeder bauen. Also eis Idee wor, dass Eltere méi Zäit mat de Kanner hunn an dofir wëlle mer, dass an der Sommervakanz se méi Fester an zum Beispill wéi de Marathon, dass d'Elteren an d'Kanner kënne participéieren an dass Elteren och méi Zäit mat Kanner spillen a Saache maachen. Bei där Fuerderung, fir méi Fräizäit ze hunn a virun allem fir méi frësch Loft a Beweegung, do fannen ech et ganz, ganz wichteg, datt d'Kanner kënnen erauskommen an och esou eraus an d'Natur kommen. Mee wa mer vu Spillplaze schwätzen, fannen ech, do hu mer e Manktum. Mir maachen ëmmer Spillplaze vu Kanner vun zwee, dräi bis sechs, siwe Joer. Awer wat e bësse feelt, fannen ech, an där ganzer Geschicht, dat si Méiglechkeete fir déi Kanner vun 8, 10 Joer bis 16 Joer. Ech menge wann een net zefridde wär mat där doter Klass, da mengen ech, da wär een e ganz komesche, well Dir hutt Iech immens vill Aarbecht gemaach an Dir hutt immens konkret mat eis iwwer Saache geschwat. Dofir Bravo op de Lamperbierg fir Iech a fir Äre Schoulmeeschter fir dee flotte Moien.
Et ass och vill vun Ëmwelt geschwat ginn an datt do och, wéi bei aner Gruppen jo och gesot ginn ass, datt sech vill Kanner géife wënschen, datt och u sech méi Natur an de Schoule selwer wieren, Gäert an de Schoule wieren. an datt u sech d'Schoul u sech, d'Gebai och misste méi ëmweltfrëndlech sinn.
Merci jiddefalls fir Ären Engagement. Merci fir Är Flott Ideen an gesäit een am Fong och dorunner, datt dat wat ech och viraus da gesot hunn, datt déi Erwuesse ganz oft de Feeler maachen, datt se d'Kanner ënnerschätzen. D'Kanner déi wësse ganz genau wat se wëllen an dat gesäit een och un deenen Themen déi diskutéiert ginn ass, datt der vu lauter Zukunftstheme sinn a si hunn u sech och déi richteg Approche Dozou gehallt, bessen och esou wéi et eben einfach d'Idee vun dem Souffle vun der Demokratie gebuer ginn ass, wou déi Haaptdevise eben déi wär, mir plange mat de Kanner, anstatt wéi et awer ganz oft ass, mir plange fir d'Kanner. D'Sitzung ass opgehuewen.